Helo! Mister Arbenigwr yn siarad? Croeso! Nawr, dwi wedi dod i fan hyn heddiw yma i siarad hefo chi... Oh, esgusodwch chi. Brysur iawn yn y swyddfa. Helo, Mister Arbenigwr yn siarad speaking. Ie. Yeah. Ie. Yeah. Reit, boss. Mil o bobl i siarad Cymraeg i fynd dau dim pump dim. Dim problem o gwbl, sir. Be? Wait, what? Miliwn! Miliwn o bobl i siarad Cymraeg efo'n 2050. O, na, na, na, na. Mission impossible, sir. Yeah. Sut dwi'n gwybod, bos? Wel, achos fi ydy Mr Arbenigwr yr Arbenigwr, ynddo? A'r tro diwetha i chi ofyn wrth bobl Cymru mewn cyfrifiad, Ie, 'na chi, sensws. Ie, pan 'dach chi'n gofyn lot fawr o gwestiynau wrth lot fawr o bobl, wel, mi roedd yna 562 o filoedd o bobl yn siarad Cymraeg. Ie, ond dim ond 19 y cant o boblogaeth Cymru ydy hynny, 'dach chi'n gweld? A 'dach chi eisiau fi ddyblu y swm yna i 38 y cant ebyn dau dim pump dim? O, na, na, na, amhosibl, sir.

Dwi'n datrys problemau iddyn nhw. Dim problem i fi ddatrys problem fel arfer, achos dwi'n genius! Dim problem i fi ddatrys problem o gwbl. Ond, maen nhw wedi gofyn i mi i gael miliwn o bobl i siarad Cymraeg erbyn 25 dim. Miliwn! O, o, mae gwaith o mlaen i nawr. Reit, deg pwynt am yr iaith Gymraeg i ni gael cadw'r meddwl yn glir. Pwynt un, hen iaith. Mae'r iaith Gymraeg yn hen, hen iawn. Awn ni'n ôl i'r dechrau un. Maen nhw'n dweud bod yr iaith Gymraeg yn iaith Geltaidd. Ond, doedd y Celtiaid ddim yn siarad Cymraeg, roedden nhw'n siarad Brythoneg. Adig suo cua minae? Beth mae o'n feddwl? Dwi ddim yn gwybod, ond mae o'n Frythoneg. Ac roedd y Frythoneg yn un o deulu o ieithoedd Indo-Ewropeaidd. A hefyd yn y teulu yma, roedd yr iaith Celtiberos o Sbaen, Espania, Ola, yr iaith Leponteg o'r Eidal, Italia, si, a'r iaith Galateg, nac i nid o Star Wars, ond o Twrci. Ie. Ydach chi wedi clywed am yr ieithoedd hyn? Na, na, maen nhw wedi diflannu, da nhw ddim yma o hyd. Ond, yma ar ynysoedd Prydain, mi nath yr iaith frythoneg a'r iaith goedoleg oroesi. Ac mewn amser, mi nath yr iaith goedoleg droi mewn i iaith yr Alban, Geileg yr Alban. Mi wnaeth o ddatblygu hefyd i mewn i iaith Ynys Manaw, y Fanaweg, a hefyd mi ddatblygodd y Goedoleg i mewn i iaith Iwerddon, y Wyddeleg, Cornish a Tartu, Tomeg y Môr. Ar y llaw arall, mi wnaeth yr iaith Frythoneg ddatblygu mewn i iaith gwlad Llydaw, y Lydaweg, Cennaf o! Yr iaith Gernyweg yng Nghernyw, a'n cynbwysicach i ni, wrth gwrs, yr iaith Gymraeg yma yng Nghymru. Mi ddigwyddodd y datblygiad hyn tua 1,500 o flynyddoedd yn ôl, ac felly mae'r iaith Gymraeg yn hen, hen iawn. Pwynt 2. Deddf Uno 1536. Nawr, yn yr unfed ganrif ar bymtheg, roedd pawb yng Nghymru yn dechrau siarad Cymraeg modern. Cŵl. A mae'n siŵr fysa chi'n deall nhw'n siarad erbyn hynny. Efallai fysa nhw'n gofyn wrthych chi, a ymgymerwch chi â thaballell o fara burum forwynus? A bysa chi'n dweud, dim diolch yn fawr, mae o'n stêl iawn ar ôl 500 o flynyddoedd. Ond mi fysa chi'n deall nhw'n siarad. Ond yn y flwyddyn 1536, dyma rhywbeth mawr iawn yn digwydd yng Nghymru, a dyn mawr iawn iawn yn dod yn rhan o'r stori. Y Brenin Harri Ruthfed yn cyflwyno ei ddeddfau uno. Da chi'n gweld, roedd Harri Ruthfed eisiau gwneud dwy wlad, Cymru a Lloegr, yn un wlad gyda'i gilydd, a dim ond un iaith roedd Harri Ruthfed am glywed yn y wlad honno. Ia. Saesneg. Mi ddywedodd yn ei ddeddfau uno, No persons that use the Welsh speech or language shall have or enjoy any manner of office or fees within this realm. Oedd pobl Cymru ar y pryd yn medru siarad Saesneg? Na, dim llawer ohonyn nhw. Roedd y morwynion, y beirdd, y ffermwyr, yr uchelwyr i gyd yn siarad Cymraeg. Ond, Dyma'r uchelwyr, y bobl bwysig yng Nghymru, yn penderfynu un diwrnod eu bod nhw am siarad Saesneg er mwyn dod ymlaen yn y byd o dan Harri'r Wythfed. A dyma nhw'n dweud, Ta-ta, hwyl fawr am byth wrth yr iaith Gymraeg, a Hello, how do you do today in the English language, and spoke in English from then on, you see, er mwyn dod ymlaen yn y byd o dan Harri'r Wythfed. Pwynt da i'w gofio, felly. Deddf uno 1536, bygythiad mawr i'r iaith Gymraeg. Pwynt tri, cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Yn oes Harri'r Wythfed, ac yn oes ei ferch Elisabeth y Cyntaf, roedd bron pawb yng Nghymru yn mynd i'r eglwys ar ddydd Sul, ac yn siarad Cymraeg, wrth gwrs. Ond, doedd y Beibl ddim yn Gymraeg. Felly pawb yn mynd i'r eglwys a ddim yn deall y gwasanaeth na'r Beibl. Cyw yr Esgob William Morgan. Ar ôl deg mlynedd o waith caled, mi gyfieithodd y Beibl i'r Gymraeg erbyn y flwyddyn 15 Wyth, wyth. Beth oedd yn wych am Feibl William Morgan oedd fod pobl Cymru'n awr yn gwrando ar Gymraeg safonol yn yr eglwys bob dydd Sul. Da chi'n gweld, bryd hynny fel heddiw, roedd pobl mewn gwahanol rannau o'r wlad yn siarad mewn tafodieithoedd pert. Yn Wrecsam, oedden nhw'n dweud Ene, nene, lawr yn Sir Benfro, oedden nhw'n deud West Glei, ac oedden nhw'n deud Rastlas Bach a Mawr, Bangorau, ym Bangor. Ond yn awr, am bod yr Esgob William Morgan wedi cyfieithu'r Beibl i Gymraeg safonol, roedd pawb drwy'r wlad yn awr yn deall ei gilydd yn siarad, a hynny cyn pobl y cwm hyd yn oed. Na gwd. Yntyfe. Felly, Beibl William Morgan yn uno'r wlad yn ieithyddol ac yn achub yr iaith Gymraeg. Fwy neu lai. Pwynt pedwar, Brad y llyfrau gleision. Erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd addysg yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth. Roedd yr ysgolion Sul yn y capeli a'r eglwysi wedi datblygu yn ysgolion dyddiol i blant Cymru. Ond, roedd yna bobl bwysig yn Llundain yn cadw llygaid barcud arnon ni yma yng Nghymru ac ar ein plant, a dyma nhw'n penderfynu fod angen adroddiad ar addysg yng Nghymru. Y bobl gafodd y gwaith o gyflwyno'r adroddiad hwn oedd Mister Lingen, Mister Simmons a Mister Johnson. Dyma'r tri dyn yma yn sgwennu ei adroddiad a dweud fod pobl a phlant Cymru yn dirty, lazy, drunk Ignorant and immoral! Ia wir, mi ddaethon nhw i'r canlyniad bod ni yn dwp ac yn byw mewn budreddi, a bod rhaid i blant Cymru o hyn ymlaen gael eu haddysg yn Saesneg, ac yn Saesneg yn unig, iaith doedd plant Cymru ddim yn ei ddeall o gwbl. A chanlyniad yr adroddiad pwysig yma oedd pwynt pump. y Welsh Not. Pwynt pump, y Welsh Not. Gwers mathemateg y bore ma blantos. Be di dau a dau? Da iawn. Pedwar. Now, this morning, children, what's tree and tree? No!

Do you understand? Roedd y gosb ar ddiwedd y dydd yn boenus iawn. Roedd rhoi dy Welsh Not o amgylch gwddw plant Cymru, fel hongian rhaff grogi o amgylch gwddw yr iaith Gymraeg. Pwynt chwech, Mudiad yr Urdd. Nawr, roedd adroddiad cas Mister Lingen, Mister Simmons a Mister Johnson wedi gwylltio llawer o bobl yng Nghymru, ac mi dyfodd y teimlad yma o genedlaetholdeb Cymraeg. Pobl yn dweud ein bod ni'n heiddi ein cymdeithas a'n diwylliant a'n hiaith ein hunan. Ac erbyn 19 dim dim, Roedd pobl Cymru yn mynnu bod ni'n cael prifysgol i Gymru, llyfrgell genedlaethol i Gymru, ac amgueddfa genedlaethol Cymru. Ac yn y flwyddyn 1922, dyma na ddyn o'r enw Syr Ifan ab Owen Edwards yn sefydlu Urdd Gobaith Cymru. Roedd Sir Ifan eisiau rhoi cyfle i blant Cymru gael mwynhau yr iaith Gymraeg y tu allan i'r cartref a'r capel, ac felly dyma sefydlu'r Urdd er mwyn i blant Cymru gael cystadlu yn Gymraeg, chwaraeon yn Gymraeg, dawnsio'n Gymraeg a chyfarfod ffrindiau newydd yn y Gymraeg. A dyna ddigwyddodd gydag Urdd Gobaith Cymru. Dyma Syr Ifan hefyd yn sefydlu yr ysgol Gymraeg gyntaf, a hynny yn Aberystwyth yn 1939. Ysgol breifat oedd hi, ond wedi llwyddiant yr ysgol honno, mi ddatblygodd ysgolion Cymraeg drwy'r wlad i gyd. Felly, pwynt chwech, mae addysg Gymraeg a mudiad yr Urdd mor bwysig heddiw ag erioed. Pwynt saith, protestio. Nawr, ym 1901, roedd yna filiwn o bobl yng Nghymru yn siarad Cymraeg. Miliwn! Taswn i'n mynd yn ôl i 1901 yn hardus Doctor Who fysa fy mhroblemau drosodd! Ond yn anffodus mae'r Tardis wedi torri. Ac yn ystod y ganrif, mi nath nifer y bobl oedd yn siarad Cymraeg Fynd i lawr ac i lawr ac i lawr. Cysgod y Welsh Not dros ein gwlad ni o hyd. Ond, ym 1962, dyma 'na hen ŵr o'r enw Mister Saunders Lewis yn siarad ar y radio, a mi ddywedodd fod angen chwyldro i achub yr iaith Gymraeg. Efallai fod ei lais yn fain, ond roedd y neges yn gryf. Ac yn haf 1962, dyma bobl ifanc Cymru yn sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Pobl ifanc yn protestio er mwyn cael addysg yn Gymraeg, er mwyn cael sianel deledu Gymraeg, a pwy sy'n dwad i beintio? Ie. Yeah. Pobl Ifanc Cymru yn peintio arwyddion ffyrdd Cymru. Da chi'n gweld, nôl yn y 1960au, roedd pob arwydd ar lonydd Cymru yn Saesneg yn unig. Mae pobl ifanc yn peintio dros yr arwyddion hyn. a phobl ifanc yn cael eu gyrru i'r carchar. Ond erbyn y 1970au, roedd yr ymgyrch yn dechrau dwyn ffrwyth. Dyma'r arwyddion yn dechrau ymddangos yn Gymraeg. A beth yw hwn yn Gymraeg? Ia, dim mynediad. A beth am yr arwydd yma te? Ie, yeah. ildiwch. Pwynt saith. Pan mae'r iaith yn marw, peidiwch ildio. Pwynt wyth. Statws, nid tatws, i'r iaith. Ers Deddf Uno 1536, mae wedi bod yn frwydr fawr i achub yr iaith Gymraeg, ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf cafwyd deddfau a mesurau i roi statws swyddogol i'r iaith. Enillwyd brwydrau mawr hefyd, fel yn y 1970au cafwyd Radio Cymru am y tro cyntaf. Yn y 1980au sefydlwyd S4C, Sianel deledu Cymraeg i Gymru, ond ddim heb brotestio, pobl ifanc yn dringo i fyny mastiau teledu a dyn o'r enw Doctor Gwynfor Evans yn dweud y byddai'n ymprydio i farwolaeth na fyddai byth yn bwyta eto os nag awn i sianel yn Gymraeg ar y teledu. Gyda protestio, daeth canu protest gyda Dafydd Iwan a Meic Stevens ac eraill, ac yn y 1990au, bandiau fel y Super Furry Animals a Catatonia yn crwydro'r byd i gyd yn canu yn Gymraeg. Yn 2016, pwy all anghofio tîm pêl-droed Cymru yn cyrraedd y brig yn yr Euros, gyda'r gair 'Diolch' ar eu crysau. a statws swyddogol i'r iaith drwy'r byd i gyd. Pwynt wyth, felly, statws i'r iaith ym mhob maes. Pwynt naw, y dysgwyr. Yn ystod yr hanner can mlynedd diwethaf, chi ddysgwyr o'r iaith Gymraeg yw arwyr tawel yr iaith. Am eich bod chi yn fodlon mynd i'r wers Gymraeg yn a ganol gaeaf, mi ydach chi yn cadw'r iaith Gymraeg yn fyw ac yn iach. Erbyn hyn, mae 50,000 o bobl yn dysgu Cymraeg bob blwyddyn gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg, a llawer mwy gyda Duolingo a Say Something in Welsh. Heddiw mi fedrwch chi ddysgu Cymraeg yn y dosbarth, ar-lein a gyda'ch plant, a thrwy hynny mi ydych chi'n dangos eich cariad at yr iaith Gymraeg. Felly, pwynt naw, hip hip hwre i'r dysgwyr. Pwynt deg, gobaith. Wel, os ydy'r iaith Gymraeg yma o hyd ar ôl yr holl hanes a helynt, Mae'n rhaid bod unrhyw beth yn bosib. Esgusodwch fi. Helo, bos. Ie. Miliwn o bobl i siarad Cymraeg erbyn dau dim, pump dim, fydoch chi'n de? Ie. Wel, gyda chymorth pobl Cymru, dwi'n siŵr bydd hynny'n bosib, syr. Ie. Hwyl! Wel, yn sicr, mae gobaith.